Haleluya, haleluya, haleluya. Le Mawu Etɔ, le Mawu Vi, Mawu Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋkɔ me. Amen. Nɔvi menya be Yehowa ƒe asi sesẽ ele nye kple wò dzi. Mawu ŋuti kɔkɔetɔwo ƒe amegbɔnɔnɔ Yiƒe ɖɔɖɔɖo na nye kpli wòa ele mia dzi. Ame aɖe lɔ̃ o, ame aɖe melɔ̃ o. Yesu tɔe nye kple wò míenya. Ame aɖe lɔ̃ o, ame aɖe kpɔ dzidzɔ o, ame aɖe se veve o, mebe nye kple wòa Yesu tɔe míenya. Nu sia nu ke dzɔ ɖe mia dzia, ele be miada akpe na Aƒetɔ la. Ke wogbe dzi nakɔ akpedada na Aƒetɔ le gaƒoƒo vevia me. Elabe nye wɔla ye nye mewɔla. Enya nu si ke nyo na wò la. Enu mele kpe o ge o la. Eye futɔ mamimi o la. Mebe nu yi ke me tom nèle yi ya me. Kɔ asi yi dzi nagblɔ na wo be papa akpe. Eŋu mee nèle gblɔ na Mawu be akpe. Mebe, Agble mee nèle o, gblɔ na Mawu be, Aƒe yi ke nèle nye gbe sem be eyia ma. Mawu be magblɔ na wò be nàkɔ wò asi yi dzi agblɔ na ye be akpe la, elabe eyae nye Mawu yi ke na Farao ƒe vi ŋgɔgbetɔ kple Egipte viwo Ŋgɔgbeviwo katã woku le axa. Mawu mae ɖe gbe le axa. Mawu mae na Egipte ƒe aʋakɔ blibo, tasiaɖam katã wotsi etɔ la me. Mawu ma koe le nuwo katã wɔ. Mawu mae ɖe wò to le ba finyafinya yi ke me le, dɔléle yi ke me nèle. Nu yi dzɔdzɔm ɖe dziwò le yeyea me. Mebe magblɔ na wò bena ɖe gblɔ na Mawu be akpe le axa. Teƒe aɖeke meli nàyi o. Ame aɖeke meli nàyɔ o. Ame yi ke yɔ ge nàla ha. Eyae nye Ɖela Yesu Kristo. Gblɔe nɛ be akpe. Ebe le dzidzɔ me le, le vevesese me ɖe míada akpe na ye la, elabe eyae trɔna veveseseawo katã wozua dzidzɔkpɔkpɔ, eye trɔna konyifafawo katã wozua aseyetsotso. Avihawo trɔ zu dzidzɔhawo. Konyifahawo trɔ zu dzidzɔhawo. Medzi magblɔ na wò le ŋdi ya be Mawu lɔ wò nyagɔ. Da akpe ne tɔxɛ. Gblɔ ne be da akpe ne la. Eya ƒe dɔme nyo na ye la. Ŋti kɔkɔe tɔ yo nye. Maka pataka. Libro kandonde le. Egbe sia gbe yi ke le nu na wò ha. Tɔ gbe ma na da akpe ne la. Tɔ egbe ma na kɔ da akpe na Mawu la. Mebena ɖe he. Mele akpedada la ƒle ge o la. Gbɔgbɔ yi ke Mawu na wò ha. Mele ƒle ge o la, yi ke nèle gbɔgbɔm ko ɖe. Gblɔ na Mawu be akpe. Veve yi ke sem nèle le ɣeyiɣia me, gblɔ na Mawu be akpe. Wò asigba yi ke gbɔ nèle, gblɔ na Mawu be akpe. Wò dɔwɔƒe yi ke nèle, gblɔ na Mawu be akpe. Eŋu yi ke me nèle, gblɔ na Mawu be akpe. Papa, meda akpe nɔ ɖe xexea katã ta. Le ɣedzeƒe godzi, le ɣetoɖoƒe godzi, le dziehe kple anyiehea, Papa. Mebe meda akpono ɖe miaƒe agbewo ta, elabe ŋuti kɔkɔetɔe nenye. Yehowa lɔ̃ wo nya gbɔ, eya ta menu veve o he va na wo. Papa, mitsɔ miaƒe akpededawo katã na wo. Ya ta miada akpe na Mawu ɖa. O, le ƒe dome nyɔnyɔwo ta. Hei, ne miabu ta me se ko.

Ke wo be míagblɔ na Mawu be akpe. Nya kae le asiwò nɔvinye be nàgblɔ na dziƒo Mawu be akpe, nàgblɔ na Ɖela Yesu Kristo be akpe, eye nàgblɔ na Gbɔgbɔ Kɔkɔe be akpe. Mawu le eƒe dɔ gãwo dzi le míaƒe agbe me. Mebe nèveve va.

megblɔ nya de wòagbe me elabe mawu lɔ̃ wo nya gbɔ nu yi ke me tom nèle veve yiwo katã le dzidzi nɔ le yia me nu sia nu yi ke nye nyadzɔɖame dzi enuwo le asi tum wo be nàdze anyi kpɔɖame le anyi dze go enuwo le tutum be nàdzɔ le teƒe ma mele dzodzo go nya ɖeka medzi magblɔ nɔ koe be aƒetɔ netrɔ wo nu tsinya hafi nàdo go ɖa le teƒe ma yehowa netrɔ wo agbenɔnɔ afi na dogo ɖa le teƒe ma eya ta lɔn dzi ya xɔ dodo ɖe dzi tso aƒetɔ la gbɔ xɔ dɔyɔyɔ tso aƒetɔ la gbɔ xɔ katutu tso aƒetɔ la gbɔ ŋusẽ yeye ne ɖo le dzi ya ŋusẽ yeye ne ɖo le ŋkeke ya ma fi ke ne dza nyi le kpɔ ɖa me lɔ ɖe tsitre nu le ya ma dɔla akpa akpɔ ɖo teƒe ma me bo fɔ ɖe tsitre nu nu yi ke me ne le me bo kɔ le teƒe ma la gbegblẽ ƒe yi ke ne le aƒetɔ ɖe gawo tso teƒe ma eya ta me dzi ma gbɔnɔ be Dɔléle ma megakpɔ ŋusẽ ɖe dziwò. Vevesese ma megakpɔ ŋusẽ ɖe dziwò. Ne ètɔ asi wò ƒua nya me be kpɔ, dɔlawo lé wò ɖe tsitre nu le ŋdi ya. Wokɔ wò ɖe tsitre le gaƒoƒo ya me. Eya ta me nu veve. Ye wogblɔna be ame nu vevea nenɔ dziwò le eya me. Mekɔ Yesu de asi nɔ. Yesu ne kpɔ tawò. Dela Yesu ne ʋli tawò. Dɔla akpe akpe wo. Wo ne ʋli tawò le eya me. Kpɔ ɖa. Ne Kristo nye tɔwò vavã. Nuka gɔ̃ na vɔ le afii?

Mama bagato, zero okoto, zakato taka, aloka takaya, lihonde le makaya, robo katoya, aƒetɔ va si ne ge ɖe woagbe me. Yehowa ne he eƒe katutu va, ne tsɔ agbe, ne tsɔ ŋusẽ de wo me wo. Medo gbe ɖa, mebe wo nu tsi nya trɔ le ŋdɔ ya. Yehowa kasi woagbe nu, eye wòtrɔ wo nu tsi nya.

eye wònye dziɖuɖu ƒe ŋkeke enye xɔname ƒe ŋkeke eye wònye ablɔɖe ƒe ŋkeke lɔndzia le ŋkeke sia dzi ame kɔkɔe ƒe ame kɔkɔe yɔyɔna be antonio ame kɔkɔe ƒe ame kɔkɔe Eyawo hã nènya. Medzi magblɔ na be le ŋkeke sia dzia, Yehowa ƒe gbɔgbɔ yi ke kɔna ame dona ɖe dzi, Yehowa ƒe gbɔgbɔ yi ke dɔa mí ha, nedɔ nye kple wò le ŋdi ha, hena eƒe nya la kaka ha, nedɔ mí le ŋdi ha, hena eƒe agbenya la kaka. Nesua mi na mi to eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me. Míekpɔ míaxɔ misisi ha. Eya ta misisi ma naɖo gbɔ ha. Dɔyɔyɔ ƒe misisi naɖo gbɔ ha. Katutu ƒe misisi naɖo gbɔ ha. Ablɔɖevinyenye ƒe misisi naɖo gbɔ ha. Dziɖuɖu ƒe misisi naɖo gbɔ ha. Ŋuti kɔkɔe ƒe misisi naɖo gbɔ ha. Kɔkɔenyenye ƒe misisi naɖo gbɔ ha. Dzadzɛnyenye ƒe misisi naɖo gbɔ ha. Medo gbe ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me be hadzidzi ƒe amisisi ma ha nado gbɔ le ŋdi ha, nunɔla nyenye ƒe amisisi ha nado gbɔ le ŋdi ha, subɔsubɔ ƒe amisisi ha nado gbɔ le ŋdi ha. Megblɔ nya ɖi ɖe wò agbe ŋuti he, nu yiwo gblɔna be kafukafu ha, nu yiwo gblɔna be akpedada ha, nu yiwo gblɔna be dodoɖedzi he ƒe amisisi ha nasu dziwò le ŋkeke sia dzi. Kpɔ ɖa! Xɔamisisi ke nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ. Nekɔ do ɖe dzi be teƒe yi ke nèle megale teƒe ma nɔ go. Kpɔ ɖa gbɔgbɔ kɔkɔe ne gbɔgbe le ŋutiwò he le gbɔgbɔ kple ŋutilã me. Ne sia mi na wò gbɔgbɔ he eye wòasia mi na wò ŋutilã he. Gbɔgbɔ me ƒe nuwo ne xɔ amisisi eye ŋutilã me ƒe nuwo katã ne xɔ amisisi. Teƒe yiwo katã nanɔ he eme nanyo na wò. Papa medo ɖe dzi eye meyra wò tɔxɛ ɖe dukɔ ɖe sia ɖe ta. elabe wòenye agbe na le ha aƒe yi ke me gbe sia ɖi le ha he dɔyɔyɔ kple katutu va ha aƒe sia aƒe me ha edɔwɔƒe sia dɔwɔƒe ha eʋu sia ʋu me ha yi ke gbe ya ɖi le ha kasia ame aɖe ŋuti he yɔ dɔ ame ɖe dɔ ame ɖe ɖo tutu aɖatsi na ame ɖe ɖe vevesese ɖe le ame ɖe dzi na ame ɖe ƒe dzi na dze me yehowa ha ewoe nye wɔla elabe to viwo manɔme ha mewɔ mi o ha Ɖela Yesu Kristo si nye gbe le ŋdi ha eye wò ŋkɔ yi ke me yɔ be Yesu Kristo ha yi ke klo sia klo dzena ha eye aɖe sia ɖe ʋuna me be wò Yesu enye aƒetɔa. Na be wò ŋkɔ ha ɖela Yesu Kristo wò ŋkɔ ha netsi ame sia ame ƒe susu me ha nenɔ míaƒe nugowo nu eye wòanɔ dzi ɖe sia ɖe me nenɔ nu tsila ɖe sia ɖe nu be le ŋdi ha le ŋkekea me míakɔ dodo ɖe dzi.

Le tsinu adelia ƒe ŋkeke ʋui etɔ̃ sia, wò amisisi nagbabla mí, elabe míele ame kɔkɔe aɖe ƒe azã ɖum egbea. Alee nèsia mí nɛa? Sia mí na míawo hã nenema. Na wò amisisi nagbã ɖe mía dzi. Woayɔ mí be ame kɔkɔewo ƒe ame kɔkɔewo. Mawu gbegbe kɔkɔe, klẽ ɖe menye Klẽ ɖe tɔnyewo me nakɔ dzo yeye ada ɖe míaƒe agbe dzi. Si ami na mi le wò amenuveve gã sia me be míakpɔ dziɖuɖu anɔ gbɔwò ɖa. Le wò Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, Papa, ewɔe hã xoxo, xɔ akpe le ŋkeke sia dzi. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me.

le Mawu Etɔ̃ la, le Mawu Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen.